Ċċekkja li kollox qed jirrekordja Spoon, eh? Għax l-ammont ta' xebgħat li ntik Eyes are hekk, tajjeb, all right, proset. Are you sure you don't want to test the Rodecaster Pro li qed jirrekordja? We tested it, we tested it already. Issa. And you sure it's recording, jiġifieri? Għax hemm bżonn turini, m'hemm bżonn turini, tajjeb. Għandna l-apparat ġdid. Qed jirrekordja.
Iva!
All right.
Alright. Inti m'intix qiegħed ċar fil-microphone, qed insemmaqsek f'kamra tal-banju. Jekk nollih nbellet. Tajb, hekk. Baxxi, ħallih baxx ma hemm bżonn nisimgħu.
Marajn men. Iwa ħallina nagħmlu l-intro Kevin Ostja. Mela bdejna.
Merħba maħna għal dan il-podcast.
Għadhom ma kanċa, insomma, diħa għana kemm darba ħanejda għadhom ma kanċellawni xissa drawna n-nis. Issa, eżatt, issa, ma l-isbaħ li għet issa għet jissuġġerixxu li jfittxuna kriminalment il-pulizija. Diki, u naħseb jena jamlu bieċa xol tajba, xinti ħakek tkun ġol ħabs naħseb. Minflok ninvestigaw affarijiet oħra, let's prosecute Max and JD. Għalna qaċajt.
Eżatt, xħan għamlu għan introduċuħ? Ejja, waddab. Illum għanna lil? Waddab. Kevin Naudi!
Vera di bieċa ġol jgħattu. Mela, mela, vera, vera. Mela, mela, mela. Hemm xi ħadd actually isma' hemm xi ħadd illi da actually qed jgħid these people should be prosecuted criminally, insomma, dal-kommedi dal l-polizija għandha tinvestiga u hekk. Jien tħadd biex nagħmlu. Mhux hekk.
U għandu one friend Fair enough. One friend, Says a ġifieri, lot, that- naqblu. says a lot, u probabbli li one friend huwa u stess. Eżatt. Le, jew Dan jorantu, jew ġifieri. xi familjari li huwa konsti- konsti- konsistab kif tajda? Konsistab. Kontestabbli.
Le, tal-pulizija.
Kontestabbli. Ek tajda. Kontestabbli. So, okay, yeah. Eh, Dik, għal dik. da- Like, Iġbi l-messaġġ mal-ewwel tiegħi lej il-biċċa xogħol hmm. vera jew lema. Vera, vera, vera.
Ma nafx jekk jasallhom, eċetera, eċetera, ma ngħidulu. Tajjeb, sorry. Jiena nixtieq ngħid li sissa l-kull guest li bdejna spooner dejjem għamel is-sound effect tal-pjeb pjeb pjeb pjeb, dan m'għamlux. Aħjar.

Xaqadru, ħanqoddu xini. Ġeja mammi! Mela, mela. Mela, esponzajn, għabel inkomplu, għax importanti. Ma pejjibna xej. Xej, vera, vera. U ma xrobniex għadna dal-għadu. Eh, eh, eh, kafe, kafe. Imma, Sponsors. Yes, yes, yes, sponsors. L-ewwel nett irrid thank you lil Olympus talli tawna dawn il-beautiful mics, Rodecaster Pro 2 u s-sound kollu bażikament li qed jiġri hawn ġew ġo widnejkom grazzi għalihom. Thank you lil Vibe FM tal-li qegħdin jihhostjawna kull darba hawn hekk jiġifieri fil-premises tagħhom il-ġdida Santa Vendra. Vendra! Vendra importanti. U A to Z Electronics għall-tech, ħafna mit-tech u isma' issa l-AC man, jiġifieri qed jinħastu much issa.

bdejt tipo fuqaj per eżempju, bdejt namel il-program ta' fil-ħodu, tamel ċertu tests li tgħid per eżempju strejna tgħid jiena fani. Għaliex ma miltiex inti di?
Mela, one, hmm. Flimma sens, tajt li minix faniet, tajt? Le, so dak għan ninsin waxej, mela għet nista dak id fidej. Tajb, għan nirrispondi kien. Mm. One, u għadajem suġġettiv. Mhm. Il-komedi bħal mużika hija ħaġa suġġettiva, bħal arti in mhm. ġeneri. Dik l-skuza, l-skuza tal-nies, dik arti dik. Le, le, issa. Eh, sissa ma kellix momenti fejjina ħakkejt rasi u għat, Minix ta' daħu. Le, jifimni, hija skuża tajba ta' di, anka min jagħmel min ipitter u daw l-affarijiet, like Michelangelo u daw l-affarijiet, ipittru l bat ikun hemm xaħat tiċappas naqt, għax dik arti astratta. Min ix komedi astrattu? Jina, komedi Komedi ħażin.
Ro, ħażin.
Jastra. U nu biex jina mela, iġifiri. Jekk ma joġbokx, kif kien qal bniedem kbir f'ħajti, mhm, mhm. Pastor. Pastor Gordon, għawġi, għal xaġa, if you don't like it, mhm. xkien għal, if you don't like it, Nsejta di.
Change the channel.
Eh, vera? Vero ġobni, għameta għala. Eh, ġiviri, ma allura, ma allura. Mux vera, mux ħadra għabira fħajdi. Eh, allura, allura ma tera t-nej daħlu xorm xulxin, da ma, it doesn't change the channel da. Dak joqgħod hemm jarhom joqgħod jitkaża. Joqgħod jarhom da.
Intom oh. fuq il-biċċa xogħol tal-middera li bel ħajkolkom dal-waqt mal-pulizija. Qed tittoppjaw ftit ftit eh, għax eh, hemm ċans kbir. Le le naqblu. Ma nafx ifimni, naħseb ukoll huwa suġġettiv fejn jeqleb iċ-ċanel il-Pastor Gordon ukoll. Ma però però għandu għandu raġuna eh, sa ċertu punt istu comedy is not a subjective and all art forms are music imma imma

nara minn għarjar oh, minni. Tajjeb, tajjeb. Eh, allora, ftemna.
Once it light ninżilt fuq il-sujġett tal-stand-ups, eh, jina kif għetlek qabel ġviri, I really want to try and write, u inti għamilt ħafna stand-ups, komedi, ġviri, eh, jek għal minn għatmarax vera jgħamil shows biħu tajbin moru għaraw il-Kevin Audi. Daka għandek xie tip ta' ta' ta' process li tagħmel biex tlestiha stand up. If, if so, tista' tgħidli ħalli żgur ma nagħmilhomx dawn l-affarijiet.
Għal-pala, tella li vera ma, tella li vera ħaj. Tu mi għan iskossar wafu kontu rajt da fucking xkienet jifax. Da xkien ġibtni nħosni fucking tajjem. Taf, taf, it's Actually worse li bniedem ittella' u sabiħ hekk u mbagħad issammru hekk dak it-tip. Dak il-punt. Qed nippruvaw nagħmlu klara. Tannejk.
Tannejk. Full stop. Fucking tannejk. U mandi u fucking mhux se nirrispondi. Kemm iddum ħadar mill-leba biex tipprepara biex tagħmel special? Forsi nisraq naqa' benchmarks. U le, fimni, mhux kulħadd differenti apparti li jkollu, ġifieri għandi l-ways tiegħi, għan ortodox, immens, ġifieri meta għandi ħabib tiegħi so rejk għalleja.

ġvi nidħol fi zarbun tijak u najt ħanarek naħseb għafani dil-bicċa xogħol jek nejxa u koll. Per eżempju, naf meta għon għamil fuq s-sess ċertu affarijiet. Eh, dak ma tgħix dak iċ-ċajt ġifieri. Le, nejx, ġifieri per eżempju, eh, kulħadd tiġiba malajr. Kulħadd tiġiba malajr. Kulħadd full stop. Eh. Hemm il-momenti u momenti ġifieri. Għandek napu. Jiena mhux qed noqgħod lura hu dal-bicċa. Inti, inti.
Malajr suġġettiva wkoll. Suġġettiva. Issa żomm naqra, malajr u Malaj. Malaj. Dak it-tip, tipo, għada ma taħlix fil-kamra, fim dak it-tip. Eh, eh, eh, tipo, daqs kif t-ixtareb. Jena l-ewel darba li ħat nejka ġerali. Ej, jonka jien.
Tipo, kienet vera, kienet vera jek ħafna, kienem naqa playing, tipo, involut. Lar, lar.
L-ewel bdejna nil-għabu, ek, bat, fl-axħar tipo morna fuq is-sodda. U s-sekonda li poġġejt fuq is-sodda, qas waħda hekk għamlet. Daqshekk ġibta bil. Mal-ewwel. Li ju, Mal- naqra, ah, isma' li. ah, mal-ewwel hekk. Tistħix, Xejn, eh?
tistħi xejn. Le, xejn. You are not alone. Memx ħafna, but you are not alone.
Et niftemu.
Xejn, xejn, vera.
Inti, inti imlejt, imlejt Tlemsis. Il-mara.
Fox kemm għandux xi ċajt ostja. Kien ħajjej kazal kazal. Konza tajt. Għax kont ħalejt inti mlejt l-MCC xi tlet darbiet u l-mara tiegħek għad l-unika ħaġa li taf timla. Xieli. Xieli. Irnexxielu.
Nirrak tinħexa. Tara, naqra ġenju komedi għaw. Eżatt. Mela zom naqra għanneku. Għax li dun id-delete jaw the next 20 minutes segment. Għatta passi ma konċ ta' fejja. Jessa ta' raġi ġeja li. Once li din fuq il-sujġet tal-mara. Once li din fuq il-sujġet tal-mara. Aħna għamilna għamilna naqa' ndaġini, ovvjament il-JD kellem il-mara Naqblu. li by the way hello thank you tal-għajnuna biex nkunu ċari fucking Mhux għajnuna tal-għajnuna ta' biss, xejn. ġi, mhux tal-għajnuna biss. Għajnuna ta' xejn ma qalet xejn. jew. No, l-ħagġa li għal ġejdi għamil ma ma Eh. wasalt għalli għandek vera mara li
Vera, x'kif konna narmaw. Like l-affarijiet li bdiet tgħidli, mhux kan sema ħamlok il-voice, ma sa xhur għandna li I ruin a marriage. Like fuck li mal-mara tiegħek. Ma żomma da. She continued sending you more, more sounds ġifieri. Għax jiena ritratti videos. Għax l-affarijiet li semmejt li l-affarijiet li semmejt li inti, il-voice messages kollha tagħha, ħlif

One. Aj, i ma timsax sormok sew. One, nimsax sormi normali. Two, nemmen, nemmen li em, eh, vera għalet ekki, jew jew biex namel kam. Jek titinsemma. Le nemmek, nemmek. Mela, tu, tu em, nemmen li hija ħaġa mhux mhux regolari, inħoss li kull minna, kull kull.
Kif ħat toħroġ minna? Kif ħat tilkom qabel?
Mela, mela, mela. Ila li xħarajlek, jekk qed tilmek illi hemm min eh, ġabha mal-ewwel, ġifieri bil-kemm issitu l-mara hemm ftit ħafna, bro. Like bro.
Nħares kid marks u koll. Em aħna, em aħna.
U specialment wara ġurnata xogħol. Mhux ekku.
U kunna bes penti abjad. Mhux ekku.
Mhux ekku.
Mbagħad toqgħod ħok noqgħod taqbad ta' żwar. Mhux ekku. Subaj kollu ħarawe.
Spoon. Inti bħala direttur għandek tuħna għaru vera u ta' Le, le.
Zaw naqra. Għawek tlet adulti għedin, mux tlet fucking għaxar snin. Iwa, għaxar Taf xiex, taf xiex, jina għan nitkellem għal kull minna għabez il-40s, Max, kem għandek? 38.
Wasalt, wasalt, għalli, do, skin mark zaħra għandek palissa, ġvissa jibda. Mela, iktar tikber, iktar il-tikber, eh. il-tawara, Jibda, jibda, jibda, jibda, jibda, zobbu minn kollox. Tipo, tipo, jina nibza boss illum il-ġurnata, għax ma tkunx taf xa jġri, eh, ġri, tipo.
Dik darba. U tamelek tajt, wait, wait, Ok, le għara, dan. Imma dejjem hemm, dejjem fix-xiferija, dejjem fil- Allura, eh, ġili tħalli naqa. Eżattu, tal qabel mod. Ġejdi, kemm għandek żmien?
Jien għandi 35.
Għalek, għadek bl-ABS tajbin. Issa Għandek. meta jibda jitlaq lek fil-ABS. Jibda jitlaq l-żejt. Tal-sormo. Tibda terħi ftit ismani, għalet skid marks. Mux li nħalli xi ħalfa road track ta' ġviri. Dik il-naqra. tipo. Nadbajja.
Dak it-tif.
Kem ti frank accident. Oh, xek.
Bravo. Naqu fuq ek. Next. Jena ġili ġili meta naħra tant kun fucking disaster. Ikon nitħon naħasel. Għax il-toilet paper ma joċ. Il-bede.
li m'għandix. Clearly. U għalek, eh? Eżatt, U nemmen ħafna bi għalbi dejjem. Jina sinna biex taħsel wiċċ. Post taħt le.
Jina, jina, jina dwejja gbar. Jina dwejja gbar li għabduni hija il-feeling istramen. Ta' meta inti kifetta inti li tkun li boss. Imma l-feeling ta' meta tħoss isħana Iktar 'il barra mit-toqba ta' Sormok, mat-tarf tal-wardiet, hemmhekk, dik huwa l-agħar feeling possibbli, Menno, x'se tgħid hawnhekk hawn accident kbir. Hawn accident.
Ma jkunx hemm! Imma hemm accident kbir. Ġieli ma jkunx hemm, eħe.
Jiena darba naħseb ħrajt naqa' taħti, kont ix-xogħol, qatt ma ninsa, u u qiegħed uffiċċju kbir, uffiċċju enormi, u m'hemm ħadd. Mhux bil-liba kont waħdi, konna jiena u kien hemm oħra taħdem customer care il-bogħod, jiġifieri a good 20 meters down, tara minn ġo ħġieġ li pol bogħod kienet qiegħda ħafna. U għetti wara, nista' nittestja bassa jiena. Testja bassa, tajjeb. Għax konti għatna hekk u prova, allora t-nafas bil-mod, tipo, u U ħareġ riħa u pup bolla l-liba ħażin, imma konnaf. Imma konnaf, imma konnaf li tibu ħamur dajet u hija ma kienx hemm accident eżaġerat kbir. Imma kien hemm riħa ta' ħara spettakolari. Bravo.
Bravo. Is-sekonda li bjiena bassejt, nara tqum di. U tiġi ħdejja. Ovvja. U jien jasem.
U di tiġi witxa u ġifiri għadda t-ponta għadda this customer needs help. U għadda witxa u jien jasem. Riħa toħara ġom nifsejja bella kun zgur ma jistax ikun. Ma jistax ikun ma sabbat. Il-chemistry u physics ma nafx jitlu fija dil-bicċa xogħol. Imma jekk tiflaħ inti tiħu ħafna ħafna ħafna ħafna nifs dak il-ħin. Ifisser li tkun ġbartu kollu int? U jgħid l-assi how good. Yes. Tajba di, men, din il-launch jaw l-investigazzjoni. I'm sorry, ju.
Jek l-arja ta' madwarek, boss, u ta' melek. Ah, yes, u mija fil-mija, jek tu kollu xinti. Biex niftemu, jek inti d-boss, jek inti d-boss, jina niġi, inpoġġi mniħri eżat ma' toqba ta' sormoku, u nġbor kollu xat maħħaxom xej. Mux ekku. Spoon, kemm qegħdin ħin recording tista' tgħidli inti? 15 minutes. 15 minutes fucking ħara biss. Ħara biss. Ah, ok, u le, tajjeb.
Talking Kevin Naudi u suġġett. U ma tallimna xi ħaġa mdil biċċa xogħlijat. Thank you. Next. Once din fuq suġġett tal-ħara, il-mara tiegħek.
U hija dik tal-lom. Le, le, le. Ah, dik tal-lom.
Dik għal. Ah, dik. Kif tajda? Dik għal-lom. Ah, le, laqqas.

Għax dila, U dan għet nitkelmu ftit wara li kelkom it-tifla, t-tifel, fakkan inti inti għandek żewġ tibniet.
Żewġ tibniet.
So wara l-ewwel tifla kien ġralkom da xejn ta' accident meta mortu fejn kontu mortu. Eh, naf.
Fej kontu, kontu mortu ximkien u apparently. Sqallija ta' ormina. Sqallija ta' ormina.
Eh, il-breast pumps u l-maratijak ma tanċu maħbib. Lew, titnaqbżu għadi.
Jekk il-mara semmita. She's okay with it, ta? She's quite proud, actually. Eh,
Le, ok, mela, jina sessualment attiv. Attrat immens lej il-mara. U wara ikollok baby tkun għadek breastfeeding, ikunu volaw, ikunu zbi, tajbi. Fis-sens, u konna imsifrin, naħseb sqallija jista' jkun iva, U ma bidix jaħdem il-pompa li kien jagħmel dil-ħoss. L-ewwel net minn vinta il-breast pump. Eh. Fucking liba.
Skull liba. Eh. Titfaw hekk, sewwa, u tisma' eh. hekk. Wan ikraħ bħala oġġett, bħala u tisma'. Mela dixi baqra jew il-mara. Ok, hey, illum ħajkollok ħafna audience nisa imħabba ġimmi dak podcast. Ġimmi Le, le, le, ma iva, insomma, ħalibu xinu, u tara. Għalli ġara, konna sqallija eħerbu, eh, eh, kienu għet jintlow bil-standard, bil-ħalib, u ma bedix jġbet

Zoppja, jien ħaneħel issa. Mamul blan dolċi.
Il-nisa ma ta' jena, għana għandi tifla u kol anki jent, u nisa vera powerful membs, vera b'saħħithom ġifiri, għax dejri li hurt, they go through lots of pain, jena l-mara tijaj meta kieta ta' breastfeeding,

U I mean, eħe, u ma tistax, u fil-bidu, I mean, sexually ma tkunx trid, allura. Mhux hekk. I mean, m'hemmx tagħmel, you have to respect them, imbagħad kemm kemm teqlibilhom hu that's. Dawk it-tliet xhur.
Nerġgħu. Nerġgħu. Kemm naqalgħu l-headphones bil-mod. Il-JD jista' jkompli naħseb. Dejjem waħdi. Powerful biżejjed li tkun xi waħda. On the other hand, Max, smajt li għandek tieġ, ħatkun l-aħħar tieġ li qatt ħatmur, żgur l-anġli.
Ħallina mill-liba. Did you assist in your wife's birth? Yes, yes, yes.
You were there. 100%.

B'saħħitha m'għamlix daqshekk kif tajt, like gori ix tipo. Iktar meta jkollha l-pirit. Din aħtaw, ovvjament. Tasgulli le. Ovvjament.
Imma it was On a, on a, on a nice, subtle, loving moment. Mo, oh. That the most beautiful eh, moment of my life, jien taġvir. Iwa, le, fajn, ma għalek il-komment ma tafux ġifiri. Bellezza overlapped the what the fuck moment. Għanidlek, jina, għax ma tafux ġifiri, jina mill 27 sija labor. Eh, that's different.

Le, le, le, ġiġibiri. Imma meta ngħidlek ġiġibiri tajjeb. Imma jien għamil 27 sija label sewwa. Yes. Umbat, wara dawk il-27 sija, like dejt nara tal-baby titbaxxa u da komedji u lepidjuri li naqsu da u jagħmlu gass u kummedji u mbaġġi biex jidaħli il-siringa tal-lepidjuri li t-tabib kienet jilabata minn għalih xi bravu u daħħalilha xi tliet darbiet m'hemm ġabni abjad karti u hekk, insomma u għaddiet. Mela it was a difficult labour. Wara ftit, it was a very difficult labour. So no, I get it. Bħalma qiegħda issa s-sitwazzjoni, korruzzjoni u hekk. Difficult labour.
Issa nodduhom kemm il-darba tlaqna mill-podcast.
Imma eh, u u wara ftit- wara dak kollu li għaddejt minnu, wara 27 siegħa, jidħol it-tabib u jgħidilhom lill-midwives, tistgħu tgħidu li x'intom tagħmlu x'int- għal xiex ma mortux ċesarja. Mhux hekk hu. Ra, jiġifieri, u dak il-ħin ma nafx ġara in one minute flat One minute. Il-mara tiegħi kienet fuq l-operating table qed jiftħuha. In one ara l-ġenn li kien hemm. Jiena hemm hekk libes il-ġagaga, isni iblaħ, bl-affarijiet f'idejja ma nafx x'inhu jiġri, jiġifieri, bil-kappell tal-baħnan. U f'daqqa waħda, jiġifieri, nara, ovvjament qabel dħalna għaċ-ċesarja bdejt nara l-affarijiet isiru. Għax il-mara tiegħi infetħet. Le mhux ħa narahom jagħmlu ċesarja jiena mbagħad, jiġifieri semmek mhux ħa nasal. U bdejt nara

Zob, jena ħanaqbat, ħanajt xi ħaġa naqa hekk u ħanajda. Hmm. Hemm ċertu midwives ma tafux iż-zob qed tagħmlu, eh? Ħajkolli ngħidha. Lax kessel bro, eh?
U le, naqla l-ħesel.
Lax kessel. Jiena l-mara kienet edha hemm u jiena mhux apparti tiegħek smajt ħafna stejjer. Il-mara edha hemm, daħlet. Balla u ġieħ u ħesil. Ah! Ah! Ma tistax timxi. Għandek xej. Għandek xej. Ah, ela, qalbi, ela, qalbi, ela, ela, niċċekja, niċċekja. Għamlu l-affarijiet, għaw. L-affarijiet biex jaraw. Għandek xej, ta' Għandek xej.
Imma għamlet, għamlet 12 hours blu ġieħu l-mara. Għandek xej. Imma nista' naqbeż għalihom. Il-midwives. Yes.
Naf li, mux naqbes għalim, fil-sens eh, kif narajina, aħna għarajt kellem l-istess midwife darbtej. U ma jamlu għek għax jafu ġenwinament li ma jkolla xej. L-uġieħ iħħaġa li l-bnidem, il-ġisem, jista jiflaħ għalija. Iġvi, jilaqwa li l-uġieħ ġej minn uġieħ li ta' bil-fors ħajkollok dak il-ħin. Ġvelek jgħidulek m'għandek xej, għajmin tal-liba, imma xorta waħda li jgħidulek m'għandek xej. Imma le, ma Manda xej, zom, zom, manda xej fis-sens li she wasn't about to give birth. Appuntu, għalek, għanna. Imma zom, kompli l-liba storja. Zom, kompli l-liba storja. U di għamlet ġurnata lejlu nar. Ah! Ah! Mbagħad you have a, a low pain threshold għalula. Għax mhux jimmarkaw l-affarijiet. Inbidel ix-shift, ġiet Ara. waħda- ġiet waħda ġdida, irresqet il-libba l-affarijiet biex jittestjaw il-contractions, ta' qabilhom ma- ma kienux tajbin. Fe. Oh. Is-spike jamalla, Epid Juri lesta issa għax f'nofs siegħa ħa jkollok Mela, you have to give em, birth. malajr messaġġ. U kienu ħaj- kienu ħaj jibgħatulna l-hemm. Qalulna morru d-dar narawkom għada. Mela messaġġ għal midwife ta' qabel.
Eżatt. U mbagħad inbidel ix-shift, ġew reġgħu ittestjaw qabel ma jkeċċu l-mara l-hemm. U aħna il-hemm ħa l-mara tidej intom bis tirremetti. Mis-sejra. M'għandek xejn. Mhux se M'għandek twelled. xejn. Eh, le, le, mela għandek. Mela jina ninsa kollox li għatta ġi. She could not take the epidural, għax she was too, so far forward, eh, ma setax kella taqba taħt il-giving birth u balla paniku ħeżil, ġifiri. Le, għalli, kena kelli storja oħra, jena kelli storja. Per eżempju, eh, meta t-twilet iż-żajti jena, wara 27 sija labor, eh, jina mort id-dar, ġiet omma, għettila ħajkolli mur id-dar. Mux ekku. Għax di oħra, di oħra ta' nejk, men li rritnejdilkom, bilħaq. Eh, li ma nistax nordu hemm. Le, tist, ah, jien stajt. Eh, ma forsi minn il-Covid ma tistax. Issa ngħidilkom ġara li fuq. Dak il-Madonna Sil Ġulian tkom. Il-blu. Il-blu.
Il-blu. Tista' għax dak medical dak. Medical. Min jaf kemm jom fuq flus biex jixtru wieħed minnu. Bravo. Għandi pultruna jiena men id-dar. Għedek fucking 40 euro, mel, taf kemm fucking iktar komda minna. Zom, zom, zom.
U jena biex nara fucking simpatiċi noqgħod inġeri għal Frida, u għarrajt għalajt dari dak inar. Imma, issa, isma.

U mort norqod insomma mbagħad ippartattilha u mort matul il-ġurnata jien ovvjament l-għada. Unsib li l-Steph imma diżastru kienet, ma raqditx għax it-tifel ħin kollu. Cluster feeding kull ħames minuti kien jgħid. U jien jieħda, jien kont għadni għajjena xorta ma rqax matul li taf l-eċitament, mux adrenalina xorta ma tispiċa ma torqod. Tara l-porn. U da, U waqt li kont jgħet emmek, għet nonos Jiena sewwa? U Steph breastfeeding. F'daqqa waħda nqum u nsib il-baby hekk ara, issa jiena l-mara tiegħi. Ok.
6D.
Għana jidek kif sibtu l-mara, erġa qum, hu paċenza. U oh, oh, sibtu hekk it-tifel tiegħi jara jien. Sibtu hekk, ersa, ersa. Dak il-headphones, dak il-headphones, dak il-headphones.

Ġiħaj, ostja, tini ftit. Ostja, għana.
Eh, u sib di solution biex taqliblu najtu dej ġibom lu normali. Mur fuq il-midwife u għet l-isma għaltra għaxek kwek mur. Tra sibtu għet jifga il-marati għet tifga kull ibside. Għat li jisma hi. Ara.
Is-sintom parents ta' Immaġna tkun għadek ġej minn satejjer għad biss, stja li il-skieħ.

Dak jena jew baby? Dak il-baby.
Etħawat, etħawat il-night and day, zomħana minnlek permanent night. Timestamp.
Jaru. How do you discipline your children? Għax għazmin ma tistax. Mux, zgur mux.
you discipline or how? How? How? Zgur, zgur mux kif eh, u rejtna flat break jew xkina. Ad break.
Clearly. Għax jena, jena nemmen, jena nemmen ħafna, l-marba ta' biex miħaj, jena nemmen ħafna fil-fier.

Taqbad il-vanity case u tħabbtu malla mal-ħajt. Fier. Fier. U ġiburat. Dak it-tip li dik differenti. U poġġi bil-qeda, ankompli jien. Poġġi bil-qeda bil-kwiet. Let me explain. Dik la, hemm jibżaw ta'. Why did I do that?
Eh, bravo. U bat jitej,
calm down, it's okay. Eżatt. Why did I do that? U tgħidlek, because I left a lot of toys. Yes. And that case could have been you. Eżatt, mbagħad. Jiena għandi approach differenti, eh. pereżempju, nafżaħħa ngħidilha by when I come back. If I don't find them cleared, I know where you live. I know who you are. I will find you. And I will kill you. U eh, fil-fatt m'għandix tfal.
Mhux tiegħek.
So, eh, fimni u fjer, eh, fimni. Suġġettiv erġajna, suġġettiv. Imma jena ġenituri tiegħi per eżempju kienu jisawtu l-ammont ta' wooden spoons li faq li Light wooden spoon. Ġili kienu jagħmlu ilkom intom il-ġenituri tagħkom kien missier kien jaqbad iċ-ċintorja ma kienx ma kienx iteni biċ-ċintorja. Imma

Kien jgħid li. Ħankun onest, ħankun onest, Max. Fucking ma nemnux, man. Pjuttost, pjuttost, pala glatini kien jagħmel lek gol jalleba. Gol iktar ħafna. Nanna, pappa, osta bissiren tant kien fucking leba li osta l-punishment issa qed trittik.
Tara kemm ħadem tajjeb u l-punishment. Ma l-lapa.
Mal-ewwel indunajt li it was a bad joke, it was gonna fucking backfire instantly. Mal-ewwel, jiena ġast ma kienx iħobbni. Imma, eħe. Tajja, na out school parenting jiena se vera bżon. Għax l-ewwel, taf kif bdejna, l-ewwel bdejna

Fiż-żmien għall-Meksi qasna fejn l-Eġitti ma nafx fejn kienu jaqtaw ra u jitfaħħhom l-isfel fil-piramidu jew ma nafx fejn. Proset, eżatt, qed tara ġifieri timlux hekk il-ġurnata. Imma can you imagine a scene today li tipo Pett! Għax hekk tajjeb ngħid Malti. Pett! Ara x'inhu jagħmel? Like naqbdu, immur, naqtalu rasu barra, narmih ngħidlu ok, I punish him.
But the gods are happy. Ma vaffankulo.

Prosit, provajt. Imma, għan niprovaw. Ma kelli sports dejlum kif mord, ġejt 55 Imma oh. vera kullħat rebaħ Tajjeb, tajjeb, fucking loser. Fucking muħa ta' meċej fħajtek, ostja. Ħani għara. Daġi, dal-podcast bil-backlash li ġej. Le, le, le, le. Le, le, le.
Nitkellem għal parents kollha li naf jiena u ħadd ma jaqbel biha di biċċa xogħol tal laqqas dawk li għandhom tfal naqra weaker ġvi sportivament biex tifhem. Għax inti trid ovvjament ikkoranġi competition għalhekk. Ma tistax, ma ġejt l-aħħar, mhux fucking ma ġejx l-aħħar. Per eżempju, l-aħħar full stop kif tara fil-ħajja li jiena minix marba Ismani, ġejt l-aħħar dak ir-race. Hemm ċertu races jew tal-ħajja a course in life whatever it is present you li taf tkun laqwa wieħed jew tieni. Ma jistax ikun li kulħadd jirbaħ. Fucking maħna maħniex species li naħdmu fuq hekk.
Tipo ħarajt.
Għax taqbiż li lanġ li ngħidu nħankisser kull. Sorry.
Għad isemmi races ma l-aħħar u race. Flima sens?
Fil-ġiri? Ok. Issa. Bla parat il-ġdid tagħna aħna nistgħu nagħmlu time stamp għax li din qasaddit li minn moħħi fil-każ fucking nar mieħ dak, eh, ġifieri. Eh, marka bro, wara ma jfettillik. Le da.
Le da ma nistax daw da żejjed. Ewwel nisim.
Il-piġ.
Le, titlax. Għax għandna

ġo widnejk. Ma familjari għalija. Issa dak ma nafux.
Fair enough.
Ġas sa nitfgħu sound. U mbagħad ħa nuruk x'hemm x'inhu da sound, jiġifieri. Irrid naqtamma?
Le Ġas toqgħod tiġġassa, mhux ovvja. Guess this out. Mod primarja, primarja kont inti.
Guess this out. Iva, skola ma tantx kont. Oh. Oh. Oh. Dik il-leħen mara, il-mara tiegħi dik. Leħen mara tiegħek.
Aħba kemm intajjeb men. Vera u vera.
Urielu.
Urielu.
It's actually a puffer fish eating a carrot. Viċin, viċin, viċin. Għalu għala. Next out.

Hemm ġelat partikolari bħalissa li veret jagħmilli ħażin fl-istonku bennostja. Like il-bass li jaqbadni bih ħażin eh? Ejni blib jawa, forse għax dija l-axar darba semmejta l-xaħat, u għalli ju fier ostja, eh. doqtuħ ġelat 0-0 tal- ovvjament rridu niblib jawa, eh?

Xi ċiwawa kelb frikjat.
Raġel jagħmel ħoss ta' kelb. Li raġel li kifet jidher kieku annimal ċiwawa. Next, mhux qiegħed ħażin, ebda biċċa xogħol. Mhux se. Sissa wasal tajjeb, eħe. Jekk taqbad li jmiss. Top tkun.

Eh, I mean, I relate. Eh? Ġili, per eżempju, ġiba. Ġin? Ġin?
Ġili tkun qed taħxu għasibha taqra ktib. Taqra ktib le, ma.
Jien meta taħxi meta taħxini tiegħi taqla.

Bħalissa f'ħajjitna, ġifieri kemm għandi żmien jien u kemm hekk kif qegħdin? Le. Le. Le?
Le?
Issa ah, kienet żgħiri, Dik Frida, le? Le, kieku jiena nimxi. Dik Frida li Frida di. Le, le, le, le. Bħalissa kif jgħad le. Għazin inħossi. Ġifiri kif.
Kif kiku kont ikbar, kiku kelli daqsa jiva. Eh, fimtek, kiku ġifiri. Mela, tejda bluntly għawek. Bluntly. Bluntly, you can do better. Inti taħseb? Eh, mija, le, le, anka hija. Ah, Laħħa kem?
Le.
Le. Eh. Le, le, le. Istrament fiera. Mezzola, le. Jina. Eh, Nipi pjutto pjuttost impoġġi nitkellem nitgħallem. Namela dak it-tip xil-biri li dominant. U għalek, għalek jien, ma nafx għala. Platti.
Ma nafx, ma tinix dik il-

Tini ċans li spiegħu. Intom staqsejtu li iva jew le? Qed ngħidu naħxu jew narmu f'ritratt li qiegħda mal-boyfriend tagħha men bl-engagement ring. Iva!
Iva! Iva! Iva! Taf kemm ħassejt nid-deboli jien. X'għandha ritratti? X'ġifieri ħassejtek deboli? Billejl Ritratta fi dak hawn kif. L-ostja, next.
Le.
Jien ħajkolli nikkritikja di dix iżżob li bsaw, skom, zom. U inti isma' mek sa oqgħod ta' ta'. Inti taf Imma dud, ma tistax tikkritika, ma tistax tikkritika. Dik ta' li bes Għanna flus tal-ab. Mux ekku.
Kollox. Mela, isma, l-time step, nistawx nabdu. L-onet, l-onet stylish għet inħoss. Dik tarin, le? Mm. Le, next. Ma, zom għada ġamu l-ura. Emżon til-bez ġilek tal-komma twila un bat taħt.
It's a style. Maxu paċenzja, fejto l-stil, nodu naqalura. Nodu fti, asma, nisma, mux. Naf ftit lura ta' ġrien just fucking titkellimx. Next. Ejja. Le. U ejja, Claire, men. Ismani, sabiħa, Claire, ma Mela, mhix sabiħa.
Ejja, ma.
Inti staqsejtni, jien. Le. Next.

Imma hello! Imma issa qed tagħrfu l-gosti tiegħi wkoll. Eżatt, eżatt.
X'inti brunettes, you more on the brunette side. Mhux hekk, bravo. Side note, ejja, insal mara l-mument. Brava,
Side note, insal. Side note.
X'tamilla li Rebecca Ann? Em.
Eh, em, eh, ovvjament, b'kull rispett, ma ovvjament fil-kuntest ta' podcast li għedin namlu. kull kantuniera li jkun hemm fil-kamra fejn kunu
Mimlelebata.
Inħabbata ma' kull anglu. Kif inti naqtek vera maħmuġ minn nistem minn dak it-tip ta' anke meta tkun.
Le, taf kemm sottili. Tobżo.
L-ewwel net, jekk tifhem fis-sess, tobżoq. Jekk ma tifhimx, ma tobżoqx. One. Oh, and it goes both ways, by the way. Għax, eh, Max, jina tlek tobżoq mux timliha. Bila, bila. Imma. Le, ma. U titfaħa, u titfaħa mux bħat fale. Eh? Le! Insomma l-ġmera telgħet beżqa. Le! Titfagħha mhux bħal tfal tu, le!
That's quite sexy, kolli ngħid. You like it? Okay. Le.
Tħares li ftit Rajtu ħiri, ċe, eżat. Le, le, ma Rebecca ovvjament ita, eh, insomma. Eh, next. Next, tamel minnu jissu. Mux narafa. Eh, Tamara Webb. Tamara Webb. Daw Webb, sorry.
Iva, Iva. Daw, eh, men, eh, Tamara Webb imma heavily Photoshop. Ah, eh.
Le, ma naf kif tider, naf kif tider. Ma kiku. Għarti bir ritrat li għanda ma tfal, ma raġu. Le, ah, tajja, tajja, law li. Le, ma naf. Imma naf minni u. U tali Photoshop tista' t-Photoshop hija zobbok tkabruna wkoll fl-istess ħin. L-għolet li tinċeknu jien li kieku. Leo Iva. Leo Ivetli.
Iva, iva, iva. Eh, iva, iva, iva.
Il-laba zumba. Iva, pala.
Iva, naħseb, pala volla bjonda. Mela inti ma jogħġobx il-blond ġibi. No, no, no. Issa your, your, your uh, wife is very dark, eh? Mux ekka, lek għajlek.
Imma i Melanie, l-onet ħabiba ġibi nafa over 25 years. Għanda ċertu bubbliness li teħet trattak pala. Da patata.
Okay. Oh, this, this, this photo għal ftit. We need to move on from the photo. Kum hemmx l-enki li ġifieri, oh, kum hemmx l-aksa fin-nofs. It's a very well taken photo. Kun hemm.
Le, għax għandi feeling tibda ta' mill xari waqt li kunet nafxie. Stella, oddio. Stella Genish, but yes, she's very sexy, I think.

Di ma kienx laburista. Ma xalla zombija. Ma kienx laburista. ta' Barbara li kellha l-partit tagħha di. U oh, iwa, potato potato, mhux kollu. Partit tagħha, bro.
L-uniku parti li kellha ta' xara. Tajba. Ejja, next.

Ma ma sannex nurjukom għax inkella niġu fix-shit ta' Malta żgur Alla.
Ġifieri I mean, I think it's a good joke imma. Putting it fucking mildly, kontu titlu fix-shit u jien kont nerdaw magħkom u dal-ostja PJ miskin kwit kwit hemmhekk u kien jerdaw magħna wkoll. U għajn u għajn jgħalqu kollox. Kieku fucking ħaqqek tidħol fil-ħaramana. U għajn għamlu għaċara.

Għadna naqa' naqa' naqa' sensitive għal dawn l-affarijiet. Daw li għamilna m'għamilna xejn kbir, trastas, jiġru barra barra jiġru ħafna, jagħmlu ħafna agħar, m'hemm xejn ħażin just il-social construct ta' comedy f'Malta għadu naqa' primittiv ostja. U jiġifieri inti Tkun għagġi. Ħafna mux fli. Taqla, jek fili get backlash. No, għan kullħat jgħidlek il-libba kemm minn traġel. Le, le, le, u happy li staqsejti li għax eh, għandi opinjoni kbira fuq u xaġa li sar reċentament fil-recent, ejja eh, fil-recent past. Fil-comedy as a stand-up comedian, meta tara Ricky Gervais, Louis C.K., l-affarijiet li għajt Louis C.K. u Ricky Gervais umma tal-fucking bliħ. Meta tisma il-build-up It's all about il-context of kif id-delivery u minn fejn ġejja ċ-ċajt. Jiġifieri jekk inti toħroġ b'ċertu anglu ta' hate speech, ċertu anglu ta' labeling, ma tistax. Jiena fuq l-aħħar stand up il-Manuel u żajt ċertu diskors kont kellimtek fuq dik il-biċċa xogħol. Imma mbagħad hemm min m'għandux build-up u xorta jkun tajjeb u ejja kif, like pereżempju Jimmy Carr. Ma jkollux build up jaqbad jgħidha ċajt and it works. Iwa, but it works because of the, his style of, of punch, kif hmm. jitfaħħom. There is also an element, tinsawx, ta' fucking delivery, man. Jek delivery tijak huwa weak u għettaj ċaġa b'saħtu, b'saħtu controversially, It's going to look three times worse meta d-delivery tiegħek huwa positively charming fis-sens li toħroġ minna b'dak is-sens dak it-tonalità. Iġa, bilanċa, il-komedi huwa bilanċ. Hemm ċertu affarijiet, no matter the delivery in Malta, you're gonna get backlash on it. Ma eh? skont, jina, jina fl-stand-up l-axar wahda, nista najda fuq il-podcast, miex problema, xtellajta kont TikTok, kont semmejt fuq il-minaj eh, man nkun ċar, semmejt fil-kas tal-sexual, eh, xismu, abuse tal-ex coach nazjonali ta' Malta. li qatt ma kien hemm fatti, eċetera, ma kien tkeċċa jekk tiftakru, eċetera. Eżatt, eżatt. Kif ħriġta l-ċajta bnejta fuq li kien hemm il-World Cup, jew tal-Qatar, eċetera, u l-Italja ma kwalifikawx, bla bla, u Maltin ma kwalifikaw ukoll. U n-nies jisom baqgħu li hekk, għatilhom le le le, żom żom żom. Jekk kien hemm coach wieħed nazzjonali ta' Malta li ħassejt li kellhom ċans jikkwalifikaw, huwa dal-coach. U jħallejtom ġa l-ewwel nett komedi huwa tħallihom jaħsbu Ah. għal fej. U stennejt imbagħad għax if there's one coach who made his players play hard.
Issa di, issa di, issa di, di vera majl ħdej kem jitċajta u fuq Eżattu. Harvey Weinstein. Me Fuq appuntu, xismu imma- daka u xem u għeja. Min U hemm? jismu ħafna Epstein, The- Epstein, le- le- Bill Cosby, Weinstein. Bill Cosby, Bill Cosby kulħadd, u hemm kulħadd. ieħor. Iwa, imma dak Hemm was. ieħor African American Iwa, ma dat was eh, meta kif tajt il- il-kas. li qatel hawn x'ismu. OJ, OJ OJ tilaw Simpson. diesel.
La, la, la. Daqs Imma- kemm jiċċajtaw Il- minn Imma il-punt huwa li iċ-ċajta delivery kienet ma kienx subje- objectified. Tipo, why did you, what if he, hemm mod kif tibnija iċ-ċajta. Yes. Tista' tkun as raw as fucking li nagħmel ċajt fuq dik tan-naċ li tawdex li kien qabad. Eh, Jaxen naċ.
Naċ, and I said if there's one animal I would choose to have sex with if I do, would be a sheep because after you have sex and you It's cuddly.
It's cuddly.
Irċevejt ċertu fuq TikTok, uh, eh. animal cruelty, I remain quiet, calm, najdilom najd cruel, tedra making love to the sheep, xiex cruel, l-anġli. U wara kollox, wara kollox, il-naċ, they never decline, għax kull ma nisma, mi, mi, mi.
If you want to watch a show, illi da mux news għalikom,

fuq ċajt, ġifieri ma tistax tiċċajta b'dawn l-affarijiet, imma però tista' tiċċajta fuq affarijiet oħra, ġifieri dan hemm min fuq in-nagħaġ ok, you can joke għax they're fucking animals, they don't care, nagħaġ. Imma malli inti ħa tieħu ħa tolqot xi ħaġa li għalihom hija sensitiva, hemmhekk panic, ma tistax Hemmhekk tiċċajta. hija, hemmhekk Imma hija. we can't draw a line, jiena kont darba ktibt għamilt ċajta, ktibta jiena fucking ċajta top qiegħda. Aħa ngħidha hawn għax qlajt panik ta' Kristu. Top, il-comedian hu stess jgħid li ċ-ċajta tiegħu hija top hija. Imma le, top qiegħda għax bħala bħala bħala struttura u kif inhi miktuba hija tajba. Eżatt, dik kont waddabta fuq social media qlajt backlash tajba.
Tfakilu top. Lajt backlash ta' Kristu fuqha, ċajta tmur hekk, vera da plain and simple. If you have AIDS, And someone rapes you, you win. Ġviri ma dejx bizzejiet minna dik. Topu. Live, go fucking right top. It's a good, no, you, you, you, you might not like the joke, you might think it's bad, but it's... Trabok. Imma it's, it's, it's written, it's well written. Imma lajt panik talla, għax dawn għaffariet, għax just għax numma sensitive oh, topics. Sensitive jek tisma l-lusi kif għed najdu kif jitkellem anka Jiena xorta nemmen u d-delivery tiegħek kienet tajba, so what you did was Jista' jkun taf x'ġara? Jista' jkun if you had to say it on stage, it works better. Yes, that's true. Could be that there's certain humor li on stage l-impulse li ħad itħaq. Li darba Louis C.K. semma tal-bombings, etc. Imma zom naqraw jisemmi tal-minajr. saqaj basically, ma nafx kif jibbilda ċajt. U jisom l-ewwel jitqu. U meta jsemmi xi ħaġa Boston Marathon u kulħadd oh, jgħid oh, I see, I see a bunch of fucking hypocrites we have here. Għax five seconds ago daħqu fuq ċajta ta' bla saqaj. Immax Boston ġol Amerika a bombing. No, fucking that's the problem. Hemm il-problema u he embraces it u jitfaħ jajjarom in-nies, but he's live. Eżatt, live differenti, that's true. When you do it on a video, expect a backlash of these kind of things, ġvi jina stand up, clips ek tellajt, tali stand up imma, so jikon backlash għaniħu jina. Ma konċ fani? Ok. So dik tinsiex, Max. Għax dik ċajta fucking tajba u jek tibni fuqa. Yes, you can go miles. Jina fi maġu talking, stop it, stop it, stop it. Oh, by the way, I win! What the fuck? Dark humor, fair enough.
Very clever.
Għet semmi tal-stage u ek, u nal-u għaw, għax nipritkaw iż-żejjed, ġviri, u zopp il-nis. Mux vera, jow.
Like, kont mistiden ftit ilu fuq awla. All right.
U kienem daw il-guests, insomma, bdew jitkelmu fuq sexual harassment. Sawa. Kull imkien mhux fuq ix-xogħol biss. U ġabu li eżempju.
Tagħha ġejdi. Għaraj, sorry.
U ġabu li eżempju tefaw li il-klip ix-short TikTok ta' ma Rachel Take meta bdejna nagħmlu l-pick-up lines. U kien hemm waħda speċ ta' li

She said she saw the clip. U mbagħad xi ndaqqewha fl-istudju u daħqet qed tilha mela ma tielet darba tidħaq ukoll, jiġifieri. Fucking ipokritu. Fucking ipokritu.
Standard. Li per ismani, hemm ċertu element, mhux noddu nipritkaw għax it's not your style of podcast, imma hemm one, hemm ħafna ipokrisija għax per eżempju waħdek titħaq Imma biex tkun ma ċertu ħbir, no, I don't know, no, no. Jina lek, but I love that. Għax on stage I use it. Meta najt per esempio nizad dik ta' sess u ċertu affarijiet tal marriage, per esempio najt per esempio I've been with my woman 20 years, married 15, happy for 4. Iġviri, il-bil. Imma l-fejn najda, għax naf li fucking marriage is hard, hard for one, two, three, ma sax tkun fucking arroganti li nqum fil-ħodu najt, le kollox tal-ostja dajja.
Għet nissemmi l-mara. Għet nissemmi l-mara.
Di l-mistoqsija u nimxu għal questions għax sal il-ħin. Yes.
Inti.
Le! Inti konna darba mistednin fuq il-radio show, jiena inti u konna Max flimkien. Tajja, wis. U wasal il-diskors eh, fuq xi ħaġa. Ok. Inti għandek actually mara oħra illi inti miftijem magħha illi meta tmut
Mela, mela, mela. Tilħxew mela, mela.
fil-ġenna. Te- le, Naħseb nejxu kuntenti ħafna. Mux mux ma' mara tijak, ma' mara mara. Ma' mara oħra.
Mela, one.
til- Imma u l-mara tijak taf min idi u taf best Dabbis friends. dana, mela, ħanajlek Tajjeb. xini. Fil-ħajja dana. Isma' di, isma' di. Isma' di. Mela, Fuq l-altar. One mhux qed ninkisser l-ebda regola. Għalfejn? Till death do us part. Mela jiena malli mmut, jiena mmur ħudu f'sorbok jiena. Jiena daqshekk ħlist minnek u fucking hi għat-tajjeb issa. Ħallini nitla' l-ġenna. Claire li niżel 'l isfel imarrhilu. Mela jien għandi dil-bond ma' dil-ħabiba, Laura, li she feels the same things I do in terms of life overall perspettiva, ċertu affarijiet, ċertu sexual openness, eh, eh. eh fucking fsija buzz. U bilna, il-raġel taħħab kollox, issa jizzoppu jamelu, jista jmur ma tiħ, ma death do us part. Ma ninsawiex. Li naħsbu li in our death life, nkunu fucking bomba fl-imkien. Dik l-istoria, and it's no secret. Fej sejri. Inti kemm taħseb li jkollok sekondi ħajja jekk tgħid din il-mara tiegħek?
Le, fem, nibqa' ħaj ma nibqax miżżewweġ. Imma hemm inkun għadni. Eh, Tispeċċa long sign.
Min?
Dak kull kollu l-ħorġo kollu dal-podcast jiena ngħid l li nispiċċaw vera homeless menna. Jaqtawna mis-sigurtà soċjali kollox, ostja. Kev, jew inti tlajt fuq ħafna stages. Ok. Flima stage iddeċidejt li tibda tkun kummedjant fallut? Kerax, vera brok. Ġifieri it hits home. Ma jimpurtax.
Għaw min iqum kmini fil-ħodu u għaw min iqum wara l-offsinar. Inti, għall-stand-up show tijak li jmiss, tista ma tqum xej u tibqa rieħed.
Imma da question and answer jew. Mistoqsija li miss.
Tajjeb. Kevin.
Inti sissa ħriġt numru ta' stand-up comedy specials. Mhm. Tħajjart flok issemjom stand-up comedy specials issa jħilhom special needs stand-up comedy.
Kevin. Aw.
Inti bħala stage name tuża Kevin Naudi jismek. Tajart tibidlu għal Heaven, no idea what I'm doing. I see what you did. Heaven.
Kevin. Aw.
Jekk tagħmel żbal jikbar fil-ħajja ħaj jiddispjaċik. Bħala miżżewweġ taħseb li l-mara tiegħek jiddispjaċija li ma saritx lesbjana u żżewġet lilek minn flok. Aħna Liema parti tal-question and answer tmur dil-biċċa xogħol? Ta' tex ċans Max.
Kull sena l-istrinja jagħmlu ġabra. Fakke ta' massa, sorry, sorry, sorry. Astja madonna. Tinkunu naqa serji, please. Le, le, sorry.
Paċenzja. Sorry, sorry, zgarrajt.
Kull sena, l-Istrina jagħmlu ġabra għad-donations fejn jgħinu familji li jkunu għaddejjin minn żminijiet u ċirkostanzi diffiċli bit-tir li jtejbulhom naqqa ħajjithom.
Flok donation biex tgħin bl-iktar mod possibbli titħajjar ġa se tieqaf mill-karriera ta' kummedjant. Biex jekk ngħin jekk ngħin in-nies billi nagħmel hekk, nieqaf. Kev.
Yes.
Il-mara tiegħek tiġi n-neputija ta' John Pillow. Yes. Is-sindku ta' taslim.
Yes. Bħalissa qed jaffaċċa problema kbira bl-iskart fit-toroq. Żibel eżatt. Inti taħseb li għalhekk iżżewġet lilek għax il-familja mdorrija fiż-żibel?
Guys, Daqshekk għallum, thank you ħafna ħafna very much lil Kevin Naudi, għamlilna biċċa f'isba mbrowxana f'isba. Lil kulħadd għamlu. Il-bot. Il-bot, għex. Tispiċċa ngħawweġ dari. Guys, follow Jah fuq is-socials kollha. You want to plug in a bit your useless comedy content? Le, ma ma jekk trib Kevin Naudi x'nagħmel. U xejn ma tafx kif jien ejja. So, so. Le, you want to plug something vera xejn hekk. Xplak, eh, eh, jek għandkom pjaċir bija. Mela, bil-qalb kolla eh, Għamlu follow fuq TikTok u Instagram kemm ma nafx kif dil-bicċa xogħol. Kevin Naudi, as nafx xien pala zom nara. Kej. Insomma, search Kevin Naudi. Kevin Naudi.
Mela, Kevin Naudi. Għanna tape.
Thank you, Soltu. Thank you, Soltu għall-sponsors. Għanna l-Olympus tal-microphones ta' Rodecaster Pro għas-sound kollu li qegħdin tisimgħu, Vibe FM tal-li jihostjawna hawnhekk ġol-premises tagħhom Santa Venera, u. U lil A to Z tal-tech u li jieħu ħsiebna, eħe. U eħ, yes, yes, yes, yes, illum għax inti, ara s-sweat patch ta' Max. Inti ġieli stiednek John Mallia lilek fil-podcast tiegħu? Le. Żibel.
Mela.
Imma John Mallia jagħti Jagħti ktieb. Sewwa. Bħala għadu jagħti ktieb? Ma nafx jagħti. Għad- Imma ja- kien jagħti ktieb, xi għamel żmien jagħti ktieb. All right. Biex għax ovvjament huwa podcast intellettwali u intelliġenti ħafna ħna nagħtu flixkun il-bid biex issir ħara. Kemm is- Eh, Żomm naqra, żomm naqra. Intellettwaliżmu, Eh. jekk hija kelma, ma jfissirx li hemm żewġ aspetti tal-intellettwalità. Illum konna intellettwali fuq suġġett ta' humor, ronis, U livell qawwi ta' edukazzjoni. Eżatt, ma' ħafna, tidher. So, this is brilliant. Colomba Bianca Resilience. How nice, thank you.
Flixkun inbid li tawna Airbnb għall-guests tagħna, like tistgħu tfittxuhom airbnb.mt